ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belran news vha tshi khou avhalelwa nga rofhi wa tshikovhele vhorasaintsi vho tumbula phurotheini dzo dzumbamaho dzi paḓaho maḓana mavhili kha maluvhi a mbevha u ya nga bammbiri yavho yo ganḓiswaho kha dzhenela ya science advances phurotheini idzi dzi nga vhanga vhulwadze ha u xelelwa nga muhumbulo kha mbevha na vhathu tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga johns hopkins university

Vha mu Africa Foundation vha tshi khou shumisana na vha Mphaphuli Town vho thoma mbekanyamushumo ya u tika mabindu a vhupo ha mahayani kha shango ḽa Mangunde Itshiṱirikini tsha Vhembe sa mveledziso ntswa ine ya khou ḓa kha shango ḽa Mangunde. Vho vhona zwo tea u ṱangana na vhathu vha shango ḽa Mangunde u pfa uri vha nga ḓisa mveledziso nga nḓila-ḓe. Muṱangano uyo wo vha hone nga ḽa vhufumi sumbe ḽa ṅwedzi wa Fulwi uno ṅwaha. muṅwe muraḓo wa vhurumelwa ha mu Afrika Foundation vhu tshi khou shumisana vha Mphaphuli Town ane a vha Khoḓani Mpilo o ṱangana na vhoramabindu vha vhalimi, vhafuwi, vharengisi na vhathu vhane vha tou vha na zwikili zwine vha tama u nga thusiwa khazwo u aluwa. Vhoramabindu vho ṱuṱuwedzwa uri vha nga zwi konisa hani u vha ramabindu ane a aluwa a dovha hafhu thusa vhaṅwe vhoramabindu. Muraḓo wa vhurumelwa ha mu Afrika Foundation Kgoḓani Mpilo o amba zwi tevhelaho. ro dzula na vhathu ya nga u fhambana um vhaṅwe ndi vhahulwane vhaṅwe ndi vhaṱuku vhaṅwe ndi vhaswa um vhaṅwe ndi vhoramabindu um vhaṅwe ndi vhathu vhane vha vha uri vha tou vha na zwikili vhaṅwe vha khou ṱoḓa u no tou thusiwa nga nḓivho cause there are a lot of things that um they are not aware or they don't know about uri vha kone u ḓi wana hu na mveledziso khamusi kha vhutshilo havho Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, muṅwe wa vhoramabindu we a ḓo dzhenela uyo mushumo, Vho Lucky Mukwevho, ndi vhane vho amba hezwi. Hevhaḽa vha Mphaphuli Town vha ri vha ḓo nthusa nga R3000. Vha tshi zwi amba nda ndo sokou pfa u nga ri vha khou sokou tou amba mara vhe ri nga nga Ḽavhuvhili A ri vha foinele, dzi tshelede edzo ri ḓo dzi wana. Nga ngoho ra founa nga Ḽavhuvhili vha ri a ri ḓise dzi akhaunthu. Ndo tou ri ndi ḓoroboni nda wana i tshi khou kuloka. Ya nthusa zwinzhi ngauri ha ho na magake manzhi hafhanoni Tshiphadzani. Tshiṱokoi tshine vha khou tshi vhona Ee, ndi zwanḓa zwa vha Mphaphuli Town, ḓorobo i sa athu vhonwa Venḓa ḽoṱhe. Ee, nga u ralo ndi khou livhuwa zwinzhi. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Nzhelele Biaba wo fhiriselwa phanḓa nga Khothe ya Madzhisiṱaraṱa wa Dzanani. Vhahumbulelwa, vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha nga fhasi ha ndango ya vhabebi, vha ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe nga ḽa vhufumi nthihi ḽa ṅwedzi u ḓaho. Zwi tshee zwo ralo, vha muṱa wa mufu Rudzani Phophi vha ri a vho ngo farea zwavhuḓi nga tsheo ya khothe ya u bvisela vhathu nnḓa ha khothe izwi hu pfi zwo vha zwi khou itwa uri hu vhe na u amba lwa tshiphirini na muhumbulelwa a re fhasi ha vhabebi na mme awe Muraḓo wa muṱa wa mupondwa ndi Vho Joseph Phophi. Ndi matsheloni, sa muṱa wa mupondiwa Rudzani Phophi, ro ya khothe nga dzi 2 dza July ra bviselwa nnḓa zwe u ya nga ha riṋe ro vhona zwi songo ri fara zwavhuḓi sa muṱa. Hangei nga ngomu khothe ho ḓi tendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondiwa vhapondi fhedzi. riṋe ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe upfhi khothe ro ḓi wanululo uri khothe i kho ḓovha u humela nga dzi 11 dza August haningei Biyaba High Court. riṋe kha hezwi zwithu zwoṱhe ri kona mulayo u sokou tou ri fara zwavhuḓi u fana na zwezwi zwine a vho ngo tendela ri tshi dzhena mara hezwi ri tshi ya khothe hangei ri khou wana saphotho kha madzangano o fhambananaho madzangano o no nga Thohoyanḓou Nzhelele Women Support Group na Real Men Foundation. Eh, hevha vhathu vho ri ṋea support u bva u bva mathomoni u swika zwino ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela nda A khou guma ngo rali mafhungo fhano kha Belran News. Muthetshelesi kha vha ḓi bvela phanḓa na u ri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. kana u ri founela kha 0838612263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyana nao tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa. Vhuanganea zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha Belrand Brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino